да почти бары киирдибит быһылаах Айна Дмитриевна махтал биһи кэпсэтиибитигэр киирэн кыттыыны ылбыккар уонна оттон эмиэ тахсыма эми кыттыһар кэпсэтиибитигэр билигин буллаҕына төрөппүттэр ааттарыттан диэххэ дуу элбэх оҕолоох аҕаҕа Нөмүгүбүт нэһилиэгин депутатыгар Дмитрий Васильевич Парфенов каберихпын баарабын тылы били кыра сылдьан Дмитрий Васильевич кыргыттара танцевальныйга сылдьаннар олох сөхтөрбүттэрэ иһин хаһан да маама папа диэн тылы туттубаттар этэ ийэ аҕа дииллэр этэ ону наһаа сөхпүтүм мин Һэ? Анон Дмитрий Васильевичтаах оттон олаата хахалыы тыыннаах иитэр буллахаччы оҕолоргутун ол иһин ийэ аҕа диэн ыҥыраллар буллаҕа дии. Аны баһаалыста дээбээҕит санааҕытын кытта сүбэ биэрик кытта. Үтүө күнүнэн күндү кыттыылаахтара барыгытын ийэ тыл күнүнэн аҕардэлиибин. Махтаал. Дьиҥ арыттан мин биир оҕолоохпун. Бары эпикелы бары сахалыы аһараллар. Оттон аһа чөйдүр. Уонна туронтан онно улахан тугунан улахан оттон онно оруолу ойнобу ки мин ийем булар. Полина Никифоровна ота хакылы хакылы кини үйрөтөр буллади. Ити Надежда Егоровна, мына Татьяна Егоровна эппиттерин курдук

Уонна ман диэнэтэр булаха кыдьык ити кыдьык ити сөпкө этэллэр отой оҕону кытта хакылы кэпсэтиэхтин наада. Дьиэгэр, дьиэ таһыгар да буоллун, иһигэр да буоллун. Ити маҕаһыыҥҥа да буоллун барытыгар хакылы кэпсэтэ сатыахтын наада. Оҕолоргутун кытта оччотугар буллаана кинилэргэ өйдөрүгэр хаалаалар буоллаа дии. Ити би кэнники туунан көрөбүн дии. Кыдьык гаджет наһаа бэт диэки төппөтөллөр эмиэ. кыра кыыспыт биһиэнэ буоллаҕына эмиэтэн аны үйэҕото диэбиккэ дылы эмиэ нуучалыы саҕарара дөһөөбүт диэх баарар оттон көннөрө аатыыбыт көннөрө аатыыбыт ити гаджет буруйа кирдик телевизор эмиэ мультик эмиэ барыта нуучалыы оҕоҕо били нууччалыы туох буолада нууччалыы түргэнник өйдүүр буоланнар дуу или чэпчэкитик ылынар буоланнар түргэнник нууччалыы хаҥарарга баран хаалаллар дуу хайдахту онук да болуо сөп инник диилэр уону турабыл эти саха тыла ырахан ырахан баҕайы дигэр манылан эттэххэ үөрэтэргэ бүппэт жүнөр үөрэтэллэр не этэллэр Блин, өссө ыараата диилэр ди. Оскуола ахылыты туга грамматиката даҕаны, литературата даҕаны өссө ыараата диилэр. А то оннук булуото. Оны то мен ол то балаҕан ыйын туттубутум биле хакалы тыын бар буллаа ди.

Онон эмиэ сахалыы ынахтарбыт сахалыы ааттаахтар. Үчүгэй баадыгыныытын ордахтарытын ынах аатын бартын билэллэр, тарбыйар аатын бартын билэллэр эндэппэккэ. Онон ата били тими үөрөх туска үөрөх булла дими бээлэригэр оҕо диэн этэ дьик баран. Ону таһынан ити оҕо уйааны эмиэ наа курдук оҕолорбутун сахалыы эмиэ Тын берде Яхмаровым. Бейсап, это хуя бутер махтанабын. Чандук прививно. Эттакка. Сап махтал. Ото кыдьык бары этэллэринэн дьиэ иһигэр сахалыыра саҥардахха то кыдьык оҕолорбут сахалыы сахалыы тыын биэрэн бут да дьиэ иһигэр. Ол оннук кыдьык балаҕан даҕаны холобура

бэйэн санааҕын үллэстибиккиттэн биһиэхэ буллаҕына Зинаида Валерьевна холбоммут дуу, уохто? Холбоммотох быһалахта. Зинаида Валерьевна, бааргын да? улуус культураҕа уонна духовнай уонна духовниктар салааларын исписэлииһэ холбону Ото ити иккис доктор холбоммотох быһылаах Майя Михайловна эрийэ сылдьаҕын да Зинаида Валерьевнаҕа билигин холбону бастакы бастакы кэпсэтээһиммитигэр баар этэ

Ото бу бүгүҥҥү ыҥырыыбытын ылынан киирбикитигэр барыгытыгар махтал, бээҕит сүбэ-ама биэрбикитигэр махтал. Бэйэм даҕаны этэргэ дылы туһаныам диэхпин сөп. Уонна Алена Алексеевна, этэрдээх атын дии. Аһаа, Алена Алексеевна. театрын э саха театрын диэтим нөбүгүн нэһилиэгин театрын народнай театрын режиссера хайа саха театрын режиссера буолаармын кэллэлана манан бүтүөхэйин саха театрыгар үлэлии бардым бэт буолата киэһиннэн биир дойдулаахтарбыт барыгытын отто бу наһаа чүүйчүө бэлиэ күнүнэн эҕэрдэлиибин Онно буллана кырдьык мин эмиэ төбөйөм ийэ киһи быһыытынан дии. Мин эмиэ кистээн эппэххаттан хайаатахха бэйэм оҕолорум эмиэ гаджекка наһаа бөлө убаммыт оҕолор ол иһин бэйэбит дьиэ кэргэммит иһигэр бу холобура мин кэргэним Андрей да Андреи бары билэҕит эмиэ Хадыр эмин диэки бэйэтэ чүө баамie мин ханаам курдук ханаалааҕыттан наһаа үөрэбин. Хахалыы тыынынан кэпсэтэ сатыыбын сөп. Аны болана миинээр агаларыттан ордук толлоллор оҕолорум. Миигин чэ ээ чэбээ маама диэбит курдукта, эмиэ маама диэбит, ийээ эҥин диэбит курдукта. Аны болана агалара эттэҕинэ олох сахалыы хаҥар диэтэҕинэ наһаа чудик олох особенно бу кыра уолбут Сережабыт аха э сөп диэн бэ токкуйдуур ити ньуччалыы тылын токкуйдуур уонна бэхахалыы туох диэн этэй диэн тиэмаҕа дьэ дьуҥтан күһүү бээ буолабыт хахалыы тыынан да кэпсэтэ сатыыбыт а так уопсайынан маннык ыллаххытта конечно биһи олохпут сайдарын тухары тэбис тэҥитте эмиэ сайдан иһиэхтээхпит буоллаа дии только ол эрэн биһи Бу бэйэбит кыддык төрүппүтүн, именно бэйэбит тылбытын олох умна уһуктаахпыт тэбис тэҥэ дьэн иһиэхтээхпит диэн мин эмиэ эһигинигитэ баргытын кытта сөпсөһөбүн. Илдьэ иһдьаммыт бэйэбит холобур буоламмыт бу төрөппүттэр. Именно төрөппүт ийэ, аҕа, эбээ, эһээ буоламмыта оҕолорбутугар олох бу тылбытын биэрэн иһиэхтээхпит. Эбиһээт сөп, өтөххүнэ бары манна биһи үйэннэн үйэҕэ кэлбэппит аха ол иһин бэйэбит кэннибититтэн син биир тугу эрэ үчүгэйи бут именно биһиги саха омуга салҕанарын туһугар үлэни хаалларыахтаах буоллахпытчы аха мин болаана ти Надежда Егоровна наһаа үчүгэйдик ити эттиҥ ди оҕо сайдар эйгэтин салалтата тутуора программа тэрилиннир диэтиҥ ди арыйан эрэллэр диэтиҥ ди Ага, ити буолла именно Ага, ага, во. Ити буолла именно оҕоҕо сөптөөх программа булла ди да? Оҕо оҕо ийэтин иһиттэн саҕалаан сүрбэ түө сааһыгар диэри ыччаты хайдах сайыннарар программа Кини сайдыытыгар була биһи маннык букааскалаан дуоты маннык ыйан кэрдэн маннык буол оннук буол диэбэккэ кини бэйэтэ сайдаргар кыах биэрэргэ онно үлэлиһэр үлэлиһэр программа диэн. Тапталынан, макталынан, эрэлинэн. Итини буллаҕына үөрэх министерствота туга тахсыбыт били Урааҕана. Бирикэ, бирикээһэ укааһа тахсыбыт, онун булаҕына үөрэх тэрилтэлэригэр, ол уһуйааннарга детсадтан саҕалаан чабарытыгар оннук барбыт. Онлайн диэтилэр, пока билигин хэп. Онтон ол туоҕа программата бэчээттэнэ сылдьар үһү. Онно орто онно үрдүк үөрэххэ эмиэ иккис семестриптан диирэр диэтилэр факультативтарбыз факультативтар курдук ити эркэйи урут тоҕуну сылларга хагаламмыты үчүгэй баҕайыта этимин клубка эдэр ичитигит үлэҕэ эмиэ туһанар этим мұны ити олох білем программа үчүгэй программа олох бар Аха, онуки бу кэпсээбитин кэннэ мааҕын Татьяна Егоровна эмиэ выступайдаабыта дии. Туох барыта бу кэпсэтиини истэммин хэп, уопсайынан бэйэм маннык бэйэбэр түмүккэ таххан олоробун хэп, түмүк быһааран олоробун. Төрөппүттэн наһаа тутулуктааҕа бит барыта. сөп именно дьиэ иһиттэн олох бу ийэ аҕа хайдах бу оҕону аһа сыһыаннарыттан кэпсэтэллэриттэн олох сүрэҕэлдьээбэккэбит сүрэҕэлдьээбэккэбит эрэ дьэ ол кырдьыгааты туттаран кэбиспэккэбит эрэ биһиги бириэмэ эбиһээт анааммыт бу оҕолорбутугун кытта олох уу сахалыы кэпсэтэн дуу чэ оонньоон дуу бу кып-кыра хотя бы күҥҥэ үһүйсэн мүнүүтэ отут мүнүүтэ аһай оҥосторбут буоллар наһаа төрөппүттэрэ кыттыла бараннар ол инниттэн төрөппүттэрэ кыттыла бараннар аха билигин бу кэпсэтэр Бу бүгүҥҥү кэпсэтиибитин биһиги оҕолоннук сыаллаах оҥорбуппут сөп төрөппүттэри эдэр именно эдэр ийэлэр буллаҕа диэбит да эдэр ийэлэр аҕалар киирэннэр иһиттиннэр диэн оттон оннук сыаллаах оҥорбуппут оннуттан аҕыйах төрөппүт киирэн истэн олорор Һэ? Онно бэйэ-бэйэлэрин кытта кэпсэтиһэн баҕар, онно то бу туох кэпсэтиибит запистана турар, запистанна уонна то сайтка эмиэ тахсыаҕа, онон кимиэхэ эрэ баҕар толкуйдатыаҕа буллаҕа дии, ханнык эмит төрөппүтү. Ити бастаан кэпсэтиибит иннинэ көрбүппүт видеоролик Ити оҕо барахсан сатаан сахалыы саҥарбаппын диэн ди ол оннук киһини толкуйдатар холобура видеоролик диди мен холобура биир бэйэм итини көрөн мин олох били толкуйга түспүтүм диэххэ сөп Зинаида Валерьевна бүттүн да Алена Алексеевна Өссө этэрдээхпин дуу? Ичинэй этэммин сөп. Ааха. Кочкалыыбын ди. Ини этэммин маннык ти санаатым. Били урут хевискэй бириэмэ хаҕана вечерняя школа диэн бар буолааччы ди. Үлэһит рабочий класска оскуола үөрэх диэн бар буолааччы ди. Сыр бүттүр кайын үөрэннэттэр. Оннук курдук бу төрөппүттэргэ анаан үөрэх наада бит санаатым мин. Төрөппүттэргэ бу именно сахалыы итэҕэли дуу тылы хагалаан төрөппүт эмиэ үөрэниэн наада эбит туохха эрэ диэн. Хэп инник түмсүү тэрийэн дуу бу нэһилиэккэ тугур эмиэ инник тэрийиэххэ наада эбит дии санаатым мин. Хэп это баҕа маннык үөрэххэ Алена Алексеевна манна үөрэххэ бу биһиги тирэх үөрэххэ холобур ити сайынай үөрэҕи оруобуна бу манна наһаа сөптөөх Холобур, киһи өйө-санаата ол арыйытыгар, бу сахалыы сиэргэ-туомҥа итэҕэлгэ, чугаһыырыгар, онно бэйэни салайынарга, бэйэни чэбдигирдиигэ ити үөрэх наһаа туһалаах. Маны республика үрдүнэн араас нэһилиэктэр бу билигин ол сайыны программатын судья Байден Филипповтуу үөрэтэ сылдьан ыҥыртыы-ыҥыртыылар, ону үөрэннилэр аҕай Чурапчы нэһилиэктэрин главалары хырты-хырты нэһилиэктэрин дьонун бука барытын үөрэттилэр. Детсад, оскуола учууталын эбэһээт киэннэр. Сөп? Онон буоллаҕына, аха, мин бала кинилэри манна нөмгөн ыраппын син бакаран кинигэ наастаҕына, оно туох барыта, били туох диэххэ Ит билигин тобо маннык бириэмэлээх буолар кэмнээх кэрдиилээх буллаҕа дии. Аны туран үөрэтэр дьоммут эмиэ саастара баран иһэр, ыалдьар буолаллар игин. Онон түгэни мүнчү туппакка инэ эмиэ мәмгүлэр олорон хаалар гынны бугуньахтаахтар игин улаахтөмнөр үөрэммиттэрэ инне гынан ол түмсүүлэрэ хайдах олороллор биһигин эмгилер тоҕор онтон Мин манна алааппыйбын аны биһиэннэрэ куру бириэмэ хуох, туох хуох диэн кыйын дьонум успаккыт чити. Дьонум инньэххэ наада онно иннэ үөрэниэххэ эбэһэт үөрэниэххэ наада этиннэ. Куоракка дьон бөлөрөтүнэ. Ото са ити Алена Алексеевна сөпкө этинде. Итинник кыракый бастаан туоҕара түмсүү курдук тэрийэн, холобура Надежда Егоровна билигин холобура бу хааччахтыыр то астахтарына да, холобура кулууп кулуба астахтарына то биһиэхэ кэлэн мен холобура эдэр ийэлэрэ мунньуохпун сөп, төрөппүттэрэ мунньуохпун оннук круглый стол курдук кэпсэтиэхпитин сөп буллаҕа дии. Онтон кыраттан саҕалаан быт да оожо мунньустан онтон аҕа түмсүүлэргэ боллаҕана холобура аҕа түмсүүлэрин ыраан уоннаттон дьону сэргитин өйө санаатын уларытарбыт эбитэ боллар бу сайыннарарбыт эбитэ боллар просто биһин өмгөлөр кыахтаах байнайлар дигине дьоммут сэргэбит сырдыкка кереҕин аха тардыһар дьоннор онно итини түргэнник ылыны этилер дианыбыт онна сайдыктар Ону сразу чоҕону ырааппакка, тэйбэккэ сразу кэпсэтэн кээһиэххэна Деш Дегоровна. Ол братья ол дьоннорум син биир син биир билин былаан бөҕөлөөхтөр быллаа дии буйга кэлэр дайга уже ханнара барар кэлэр уже көрсүһүү бөҕөлөөх булуктаахтар. Просто дьону түмэр буллаххытына

Онтон дьэ ити кэпсэтии баран онтон дьэ кэпсэтии баран онно кинигэ кэлэн кэпсээтэхтэ кэпсээтэхтэ онно дьон үөрнэбит дьэ уһуруттардахтарына онтон үөрэх да ыыта хойпул онну кынаппыта Бу сүрбэх сыһылаға көрсүһүүгүт ханна болары Покровскайга? Олары бии баран библиотека болар, улус библиотека. Астан болой? Күөт частан. Клетта. Ага. Сөп, сөп. Чэ, итини, итини кэпсэтиэхпит сөп. Надежда уонна ча биһиэхэ таххаһыддьыахпыт сөп. Уонна ол үчүгэй баайым итинник алгыстан саҕалаан ааспыкка кэлэ сылдьыбыттара дии Арчы дьиэтиттэн Дьокуускай куораттан дии. Ити үчүгэй баай итинник кэпсэтиилэр элбэх кэпсэтии наада быһылаах. Итинник саха итаҕанын Сайдыы түмсүүлээхпин, элбэх баай киһи илдьэр онно, олортон да таартыахтын сөп болобор араан интэриэни дьылларга олорлор. Кэпсиэ, олор гытты көрсүбүтү Билигин буллаҕына, аха, сөп, биһиэхэ Зинаида Валерьевна холбоммут эбит улуус культураҕа уонна духуобунаска сайдыы салалтатын сүрүн специалиһа. Элбэх оҕолоох ийэ Зинаида Валерьевна бааргын да? Истэбин, аhaa, үтүө күнүнэн, Ааа. үтүө киэһэнинэн. Үтүө А, бүгүн киэһэнинэн. а, өрөспүүбүлүкэтигэр биир бэлиэ күн. Ийэ төрөөбүт тыл а, сурук-бичик күнэ. Онон бука барыгытын эҕэрдэлиибин. Чахчы даҕаны биир бэргэн этии баар, омук, омук баарын тухары а, А? Иһиллэр, иһиллэр. Биллэр. Омук а, төрөөбүт тылын а, билэрин саҥарарын тухары бу омук баар тыыннаах диэн. Хэп? Мин бэйэм буллаҕына түөрт оҕолоохпун, а, культура эйгэтигэр үлэлиибин, а, туох диэн санаалаахпыный? А, чахчы бу ити марын истэн аһарбытым курдук оҕолору кытары биһиги э, оҕолорбутун кытары туохпут тиийбэт арбичение нуччалы эттэххэ да кэпсэтиибит олох аҕыйах буолар биһи сарсыардаттан киэһэ хойуккал үлэлиирбит онтон кэлэн баран аһыыбыт уонна олох общенияҕа биһи бириэмэбит тиийбэт ол иһин оттон мин бэйэм оҕолорум сахалыы хаҥараллар дьиэҕэ оттон ити компьютерга, ити ютубка үлэһийдэхтэринэ нууччалыы хаҥараллар, онтон кэпсэттэххэ хаахалыы диэбит курдук. Ити биһи бэйэбит били олохпут туга буоллаҕа дии. Олохпут оннук. Аһа, ити барыта билигин интернет, аһа, интернет через, телефон через биһиги төрөөбүт тылбыт тылбытыгар тылбытын кытары туохпут туох диэх хаһыый? Буккуллан хааларда. Аха, туох Ити үчүгэй YouTube каналлары арыйан эрэллэр. ити биир ыччаттар бааллар. Ону сахалыы саҥалаах маннык аныгылыы YouTube каналлар арыллаллара боллар. Холобура оҕо көрөн маннык оҕо интириэһин тардар YouTube сахалыы каналлар баар буоллахтарына, Instagram страницалар баар буоллахтарына холобура Ити оҕолор туох ити блогер оҕолору адьахха көрөллөр дии нуучча оҕолору аха ону холобура бэйэбитигэр итинник эмиэ маннык туох популярнай блогер оҕо сахалыы саҥалаах оҕо баара буоллар холобура ону көрөннөр эмиэ кинилэр хайыыр буоллахтара диэ соқтыллары үөрэнэллэр үөрэнэллэр сахалыы сахаҕа эмиэ уһуйуллаллар диэбит курдук уонна биир ити улахан ааннар туохтарын этиэхпин баҕарабын начальник класс учуутала баар кини буоллаҕына бириэмэ аттаран хайаан даҕаны сахалыы кинигэ аахтарар эбит оҕолоругар Маннык туох перемена буолар. Аха, переменаҕа буллаҕына аҕыйах маннык чэ икки игин үс мүнүүтэ олорон хайаан да аагаллар эбит сахалыы кинигэлэри. Бары чүөпэ оннук уша үөрэнэн хаалбыттар онна олорон эрэннэр аагаллар эбит онтон хайыы туохтыы бараллар. Тоже ойнуу бараллар бұл переменаға. Холобура, нук эме начальник кылааска уопсайынан оскуолаҕа мен нук хас биирдии учутал ото кылаас салаяччыта он инник ааҕы маннык тугун келерере боллар оттон оннука эмиэ ин оҕо ааҕан ааҕан сахал тыалыгар уһуйуллар боллаҕа дии Уонна буллаҕына биһиги нэһилиэкпитигэр бу бүгүҥҥү тэрээһини мин саныахпар олус табан ыыттыгыт, Нөмүгү нэһилиэгин култууратын үлэһиттэрэ бу маны улус таһымыгар таһаарыаххытын наада диэммин бэлиэтиибин сөп. Ити бүгүн Сунтаардар үчүгэй баҕайы туохтарын көрдүм. Үчүй баҕайытык Инстаграмҥа, ити YouTube каналларыгар таһаарбыттар. Сахалыы сатаан саҥарыахха. Сахалыы саҥарыахха челлендж боллаҕа дии. Ону боллаҕына, ити Сунтаарга чөба түмсүү баар эбит. Саха тылын сайыннарыы түмсүүтэ дии. Ол онно ити олор тэрийбит тэрээһиннэрэ холобура интириэһинэй баҕайы дии. Мин олус интириэһиргээн көрдүм. Тарҕаттым диэххэ уонна туох биһи манна бол итин оччоҕуна бу тэрээһини иһиги улус таһамыгар конференция дуу туох эрэ маннык үчү форум дуу буолан маннык улахан тэрээһин тэрийиэххэ наада эбит уонна хайаан даҕаны ити биһиги улууспутугар буолар тэрээһиннэр кэнчээри ыччакка аналла ити наһаа үчү фестиваль баар этэ бастакы оскуолалар ыыталлар покровскайдар саха фестивале диэн быһылаах ол онно э, фольклор араас көрүҥүн э, маннык туох күрэхтэһии буоллаҕа дии оскуолаларынан ити эмиэ бу пандемия кэминэн хастаһыл буолла ыытыллыбатаҕа холобура итинник улахан тэрээһиннэр наадалар холобура киһи бэлэм ол тэрээһиннэргэ фестивалларга конкурстарга күрэхтэргэ бэлэмнэнээри холобура биһи үөрэтэбит буоллаҕа дии Ол оннук тэрээһиннэр кэнчээри оҕолорго, кэнчээри ыччаттарга баар буолуохтарын наада. Эһиги манна нэһилиэкпитигэр эмиэ саха тылынан саҥарабыт, ийэ тылбытынан иитэбит диэн фестиваллаах этибит. Эмиэ пандемияннан буолбат, онно буоллаҕына маннык көрүҥнэр бааллар. Холобура, саха саха тылынан түргэнник ааҕы чемпионат диэн, чөмпүйэнэт Биир мүнүүтэҕэ саха биир мүнүүтэҕэ холобура сахалыы ким түргэнник ааҕар диэн сөп. Саха тылынан доргуччу ааҕыы диэн хоһооннору тута тураннар маннык ааҕаллар. Холобура ити биһи тугунан биллэрбиппит оскуолаҕа маннык этаптарынан оскуола иһинэн ыытыллар, онтон маннык нэһилиэккэ таххар ону бастаан кылаас иһигэр оннук чөмпүйэнээти оҥоруохха сөп буллаҕа дии. Ону нэдиэлэ да ыытыахха уонна маннык именно оҕону стимулаан Маннык туох эрэ маннык туохтаах, пристаах, бэлэхтээх. Или коммерческай оҥороххо холобура. Дириҥҥи олохпут ирдэбилэ буллаҕа дии иһин бир тугу эрэ гыннахпытына биһи тугу эрэ ылыахтаахпыт диэн өйдөбүллээхпит дии. Ону холобура маннык төрөппүт сэбиэтэ даҕаны холобура маннык чөмпүйэнэт тэрийэн сөп. Сахалыы ааҕыыга Итинник үчүгэй бас корочтение туохтара бааллар эбит. Онно прииһэ боллаҕына тугунан хаччынан буолар эбит ол иһин адьаккай эдэр оҕолор эдэр ыччаттар оскуола оҕолоро кытталлар эбит ити атын регионнары көрдөххө онно онно нууччалыы биһиэхэ холобура сахалыы оннук чемпионат буолара боллар хайыы этилэр холобура бастаан дьиэҕэр дьарыктанаҕын Ааҕаҕын? Аа, дьиэттэн саҕалыахха сатыллаа дии. Оскуолаҕа тиийэҥҥин ааҕаҕын. Холобура, мин аһа, мин ол аһа бирииһи олох ыйылыахтаахпын, түргэнник ааҕаммын диэн. Аһа, онно оннук, холобура, оннук баара буоллар. Бастаан оттон бирииһинэн били стимуллаан оннук киһиһигэр хаҕылыахха сатылла. Холобура, киһи киһиһигэр, дьиэ кэргэниһигэр, холобура да оҕолоруттан. Холобура, дьиэһигэр итинник туохтары, сорох төрөппүттэргэ баар эбит итинник. Күрэх тэрийэллэр, Аа, чөба биле тыл оонньуутугар игин диэбит курдук. Наһаа YouTube YouTube каналлары сахалыы каналлар элбииллэрэ боллар үчүй бабуловиц уонна чахчы оҕону кытары кэпсете хадьыахқынаады мин билинэбин кистэл буолбатах мен оҕолорбун кытары общением кэпсети маннык ис маннык кэпсетерим олох аҕыйах Той дэргэр билиҥҥи төрөппүт олус солотоһуох, ким кредиттээх, ким туохтаах. Оту бу олох тэтимин кытары оҕолоро үлэлээтэххинэ, хамнастаххына, хамнастаннаххына төн оҕолоргун иитэҕин буоллаҕа дии. Ону Чэ олохпутун кытары тэҥҥэ хардылаан иһиэхпитин наада уонна ханнаан иһэбит буоллаҕа дии, хааман иһэбит ол иһин Аа, туох диэххэ үһүбүй? М, билигин ити пандемияҕа наһаа туохтаатыбыт. Ити пандемия улахан охсуулаах буолла бу. А, тоҕо этэригэр Олоҕун э, үөрэнэрбит, үлэбит э, барыта телефон через буолла, оҕолорбут аха. Онтон свободнай кэмнэригэр аны дьиэҕэ үлэни эмиэ ыытыһыы барыта телефонунан диир. Холобура, М, дневник диэн суох, ол иһин бу оҕо круглого- круглосуточно да диэххэ сөп, утуйарыгар эрэ бу телефону көрөн наһаа куһаҕан били солуута ютуб туохтары көрөллөр передачалары онуну түктүөхтэрин баҕараллар холобура ону маннык аныгылыы ити чүө баҕайы бэйэбит сахалар саха блогердарбыт маннык чүөба сахалыы туохтары каналлары оҥорон оннукка баҕар эмиэ күрэх биллэриэххэ эбитэ дуу Ай барыта күрэх да мин били култуура үлэһитэ буолан барыта тэрээһиннэринэн. Уонна оннук оннук оскуолаҕа үтүө баҕаны баҕайы маннык төрөппүт уголок оҥоруон сөп сахалыы маннык журналлary маннык үтүө баҕа эбит ону тоҕо били переменаҕа сололох кэминэн баҕар арыйан көрөн интириэһиргээн онно хаһан эрэ эмиэ маннык этии кинилэрэ сылдьыппыт төрөппүт сэбиэтэ баран оҕолорго маннык биир эмит отун переменаҕа уһун переменаҕа тиийэн нэдиэлэҕэ биирдэ хотя бы или иккитэ баран чөба сахалыы тыннаах тэрээһиннэри тэрийэн тэрийэллэр тэрийэн оҕолору аралдьытан переменами переменаҕа эмиэ чахчы бары телефоҥҥа олороллор ити биһиги проблемабыт буоллаҕа дии Оннук. Чэ махтанабын. Олус интириэһинэй кэпсэтик. Зинаида Валерьевна махтал биһиэдни кытта бүгүн бииргэ буолбуккар. Бэлиэтиэхпин баҕарабын бу нөмүгү култууратын үлэһиттэрэ олус наһаа интириэһинэй тэрээһиннэри ыытаҕыт. Ол гынан баран эһиги нэһилиэгинэн эрэ муҥурданаҕыт. Маны буоллаҕына улуус таһымыгар таһаарыаххайын сөп. Маны үчү баатык сүбэлэһиэххайын былааннаан уонна холобура оҕолор игин кыттыылаах маннык улахан инник тэрээһин буолар боллар биһиги билигин бу манна оҕолорбут суохтар дии бу хас киһи олоробутуй он үс киһи олоробут бары улахан дьон оҥолоробут холобура оҕолорго эмиэ маннык аһаҕас кэпсэтии оҥоруох буоллаҕа дии онно истээн тута биһиги били бүгүҥҥү кэпсэтиибит ото бастакы маннык кэпсэтии буолла бу именно туох саха тылын күнүгэр диэн хэп онтон ото бу кэпсэтиибититтэн уже түмүк курдук таһа отон уже бириэмэбит даҕаны уже бүтэн эрэр быһылаах аны бары ыҥырыллан кэлбит дьоммут бары биһи кэпсэтиибитигэр кыттыспыккытыгар сүбэ ама биэрбиккитигэр махтал эһиэхэ уонна буллаана түмүк курдук диэн эттэххэ буллаана оттон Алена Алексеевна үчүгэй баҕайы ити этии киллэрдэ түмсүү курдук тэрийэн холобура Надежда Горовна эмиэ үчүгэй баайдык ити бастаан бэйэбит кулууппутуттан холобура саҕалаан дьоннору мунньан ити саха итэҕэлин кэпсээн били ыраастанан алгыстанан игин баран онтон саҕалыахайын Онтон саҕалаатахпыт дальше көстөн иһиэ этэ буллаҕа дии. Баһаамыста өссө биири этэбин да кыратык ситэрэн мааҕын тугу эрэ тикпитим диэбитим дии. Биһи болаана туттарга маннык диэхпин баран бэйэбит болаана биһиги бэйэбит ыраастык саҥарартахпытына оҕолорбут күннэтэ истэ сылдьан эмиэ ыраастык саҥарар үһүөннэр булахтара дии. Биһи болаана кистэй буолбатах биһиги бу хаҥаластар ордук бу нөмүгүлэр иин

Аа, туһаныахха наада уонна били бэйэбит бэйэбитин ыраастык хаҥарары бэйэбит үөрэниэхпит наада уонна холобур бу бу манна иин бу сахалыы ыраастык саҥарыахха диэн наһаа үчүгэй тылдьыт баар бу манна олох күннээҕи олохпутугар араас уусурун тылда буолбата боростуой олох күннээҕи олохпутугар туттар тылларбыт олох тылбаастара баар

Христина Павлова диэн уонна икки автордаах тыл. Ээ, наһаа үчүгэй кылгас тылдьыт кыра кинигэ бу. Наһаа үчүгэй гуманитарный чинчии уонна үтүөнү аҕыйах ахсан э хотуга ахсана омуктар проблеманы үөрдэр институт фольклора уонна литератураға салатын научна үләһитә бит бу. Бу автор атын бу автор меха биир курска ардахпына бу тохтан бэлэхтээбитэ уонна мин маны алдьахай туһанабын күннээҕи тохто үлэбэр даҕаны туһанан аха хэп махтал татьяна егоровна өссө ким эмитэ этиилээх да төһө бириэмэбит төһө хаалланый мин мин анна болкастык этибин да юрия ивановнабын Юлия Ивановна, аха. Аха, үтүө күнүнэн бу наһаа үчүгэй кырдьык тэрээһин буолла маны Алена Алексеевна дигинэн сүүсчэкэ төрөп баар төрөппүт группатыгар ыыппыта. Ону биһи көрөрбүт курдук, ол төрөппүттэн киирбит төрөппүт ола ахсааннаах дии. Холобура, үксэ былырыылаах гонороллобут Ол иһин, ол иһин боллаҕына маннык диэн этиилээхпин. Кырдьык даҕаны эдэр төрөппүттэртэн саҕалыахайын бу маннык тыл бөҕөтө этиибэ киллэрдилэр дии ити этиилэргэ барытыгар сөпсөһөбүн үчүгэй баҕайы туһалаах баайы этиилэр киирдилэр только итиннэ эдэр төрөппүттэрбитин эбиһэ итиннэ тохтоппутун наада кытыннарыахпытын наада олох биирдиилээн ыҥыртаан эгиннээн баалларын ситиһэн туран кубу курдук тэрээһиннэри ыытыахха наада диэн сөп. Ити бастакытынан. Иккиһинэн буоллаҕына программа программа арыйан эрэллэр оҕолорго сахалыы. Онно биир э, тугугар э, маннык э, Zoom сүбэҕэ кытта сылдьыбытым мин. Именно НВК иһинэн сахалыы оҕолорго, ыччаттарга аналлаах программа баар буолар туспа. Туспа маннык каналынан. Ол былаана бэс ыйыттан табылыннаана саҕаланныахтаах. Оччотугар буолла оҕолорбут оттон баҕар элбэхтик биһиги бэйэбит ону арыйан көрдөрдөхпүтүнэ. Оттон сахалыы тыыммытыгар кырдьык иһиллэн барыахтара. Аны туран бу гаджет, гаджет диибит, кырдьык гаджет буруйдаах уонна төрөппүтүгүн барытын эттигит иннэ бартыгар сөпсөһөбүн. Ол гынан баран сахалыы литератураны уусуран айымньыны уопсайынан оҕолорбут нууччалыы да буоллун, сахалыы да буоллун аахпаттар. итиннэ сатар саамай истэн буолбатах истэн да истэн диэн истэн буолар сөп урукку дьон бары кинигэннэн хаһыатынан ааҕан улааппыт дьон буллахпыт дии ол иһин боллоону туох истэлэ кэлий грамматикаҕа суруйуубут быдан ордук аныгы ыччаттааҕар оннук потому что тоҕо диэтэххэ киһи маннык көрөн ааҕан өйдөөтөҕүнэ тылын били туоххар өйгөр хатанан хаалар буоллаҕа дии. Ол ону биһи кыайан ситиспэппит. Кинилэр буоллаҕына бэлэми көрөллөр. Бэлэм мультигы, бэлэм киинэни, ол иһин даже маннык нууччалыы фантазия диэн сахалыы туох диэн эбитэ буолла ити тыл фантазиялара даҕаны кыайан үлэлээбэт барыта бэлэми көрө үөрэнэн эрэллэр аныгы чуттарбын сөп ити мин оскуолаҕа үлэлиир буоламмын итинник көрөмүн Ол иһин буллар сахалыы элбэхтик аахтарыахха наада. Именно аахтарыы. Ол просто телевизорга көрүү-истии диэн кыра. Тойх бу маннык ааҕыыттан тыл, тыл баайа сайдар. Тыл баайа. Ити мин, мин уһуйаана олоругар төрөппүттэригэр анаан эппитим ити иһитиннэриэххэ көрдөрүөххэ диэн. Аахата олор Да, уонна бу киэһэ кырдьык даҕаны биэс мүнүүтэни анаан, уон мүнүүтэни анаан саатар оҕо утуйаары сыттаҕына сахалыы хоһоон. Ити быыкаайык мин холобура кыргыттарба балтараа игин биир да саастаахтарыттан куобах-куобах барахсан, куотан-куотан кэлэмин индиэн ити мээчик туһунан, игин олох боростуой кылгас хоһооннор бааллар дии. Итинник хоһооннор мэкчиргэ, мэкчиргэ, игин диэннэр бааллар дии, бары билэбиттик таах, барабын, бириэмэни билэбин. Бары хуоҕа түөтүрэ маннык таракаалаах чэпчики хоһооннор. Инник да хоһооннортон саҕалаан оҕолорбутун сахалыы билии үөрэтиэхпитин сөп. Просто дьарыктаныы наада. Билигин дьарыктаныы суох. Били этерге диэри кырдык чэпчэкитик телевизор, э, телефону туттаран бистибит, кырдык чэпчэки курдук. Оҕобут биигини тыыппат, биһиэхэ бэйэбитигэр бириэмэбит элбэх курдук буолан хаалла дии. Ити, ити литератураны, уус-уран айымньыны тэйиппиппит, биһиги бэйэбит ыччаттарбытыгар охсуулаах буолла. Уопсайынан. Э? Аны туран боллаҕына, саха тылын чааһын син биир эбиэххэ наада ити үөрэх туугар сөп. Бу маны баҕар ханна эрэ ким эмэтэ улахан тэрээһиннэргэ мунньахтарга сырыттаҕына этиэхтэрэ дуу дин диэн этэбит то этиэххинэ нуучалыы предметпит барыта нуучалыы гаджетпыт саҥата барыта нуучалыы омуктуу оттон сахабыт ыраастык саҥары үөрэтэрбитигэр неделяға биир иккилі час аны туран боллағаны аны туран боллағаны бұл Эдэр төрөппүттэрбитий тыын, били сахалыы тыыҥҥа олох интириэһиргэтиэххэ уонна били тардыахха наадыйа диэн өссө биирдэтэбин сөп. Тойахана бу эбээлэр билигин чэбиэһэн чаһаастаахтан үөһээлэр кэм сахалыы саҥарабыт, сахалыы син тыынабыт диэххэ сөп курдук сөп. Онтон эдэрдэрбит буоллаҕына оттон нуучалыы даҕаны нууччалыы буолбатах диэххэ сөп сахалыы даҕаны сахалыы буолбатах диэххэ сөп хайда эрэ итинник курдук буолан хаалла дии онтон оҕолорбут букатын нуучалар мааҕын ата барытын бары оннук эттэн аһардыбыт чи ол иһин бэйэм ити санааларбыттан аҕайах ити сүбэ курдугу эттим аха уонна бу Зинаида Валерьевна наһаа үчүгэйдэр эппитин олох сурунан хааллым бу балары оскуолаҕа даҕаны, оскуола төрөппүттэрин даҕаны иһинэн тэрийэн оҥоруохха эбэбит диэн чөл баай сүбэлэр эппитин суруннум. Чэһит игирдик. Юлия Ивановна махтал, үчүгэй баайы ити. Аха. Уонна ити эссе биир минуспут тем боллаҕына эти мен нуучалыы олоробуччу. Биир туохпут диэн билигин урукку тылларбыт умнуллан эрэллэр холобура оһох диэн тыл суох уже дии итинник курдук тыллар диэн этэбин ити өтүүк өтүүк диэнинэн почти туһаммаппыт паровой утюг игин уопсайынан нуучалыы уонна омуктуу киирбит тылларбыт наһаа элбээтилэр телефон гаджет компьютер тула телевизор барыта биһиги тула билигин